ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm hu na mitambo i paḓaho zwigidi zwa malo fhano ḽifhasini fhedzi bola ya milenzhe ndi yone ine ya tevhelwa nga maanḓa i tevhelwa nga vhathu vha fhiraho dzibilioni ndi nga to bilioni nṋa zwavhuḓi vhuḓi so namusi ndi tshilisiwa parapara fm ndi ngazwo ro vha ḓisela vhutulu ha mitambo lokovhela ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekamishumo ya ro ḓigeḓa nga dzina ndi famous p ndi tshere nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe ubva zwino u swika tshi ṱoro awara ya vhuṱahe vha songo ngo ri live kha facebook vha vha ṱoḓa phalaphala fm ri nani misi yoṱhe kana vha ya kha youtube vha ṱoḓa phalaphala fm kha sherathisi 87.9 ya khona 7.8 kana vha ḓisi mbusiso dzavho kha facebook vha ṱoḓa phalaphala fm ri nani misi yoṱhe x at must be underscore dj kana at phalaphala kana mthetshelesi wa phalaphala fm vha ḓi tou ri thetshelesa vha hanefho hune vha vha hone muyeni washu e ra dzula naye hei vha na maṅwe madzina manzhi kana ndi tori mini mamu vha ḓo vha ḓivha kana ndi ri pretty boy hai nda ri pretty boy ndo fhedza ṋamusi ro ḓigeḓa navho arnold pretty boy ravhutulu wa ravhutulu ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ro ḓigeḓa ha ndi khou livha u ṱanganedziwa miss p abela maṅwe madzina ndi afhio brazuka mhm. sigzo mhm. black poison mhm. pam khirikhithi mhm. nanzwa nanzwa mr left and right eh, ndi maṱuku nyana nda amba program ya fhela aya madzina zwino a khou ḓa vhone vhaṋe vha khou tou ḓirina kana vha khou ḓi tou rinwa nga vhathu zwezwi vha khou tshimbila eh, ndi tshi aluwa ndo vhudziwa u pfhi dzina ḽi tevhela zwine muthu a vha zwone kana zwiito mhm. mm. vhone vhaṋe vha ḓirina one thi ngo vhuya nda ḓi ri na dzina na ḽithihi oh oṱhe a khou tou bva vhathuni
kezwi mara vho uri vha tshi tou dzhena fhethu vhathu vhoṱhe vha vha na mazwilu zwino na musabe ri khou tshimbila hafhanoni ri tshi ri vhorabutulu muṅwe na muṅwe zwi ḓo zwa uri vhorabutulu vha tou bvelela fhedzi ha ndi ndi hanefha vhutolu tou ralo mm. ndi vhutolu zwi kha vhutolu um wa zwi ḓivha na ene ri radioni um ḽa ṱhavhiwa dzembei ḽi khou tsela fhasi ḽi tea u vhonala nga muroho ḽiṅwe dzina ndi pfhi muvhudzedzi vho vhona nga kuvhudzedzele musi ndi tshi dzhena uri a huna na zwiṅwe uri a huna na zwiṅwe ri khou suvha ri khou suvhelela
uri a vhutulu ndi khou livhiwa nga maanḓesa vho swika na musi kha mbekanyamushumo ya roḓigeda e, kha ri humele murahu musi vha tshi khou aluwa mavhoḓe u vha mudzulapo wa mavhoḓe zwi vha ita uri vha pfe vha muthu wa special nga nḓila ḓe zwi ita uri ndi vhe muthu wa special musi ri tshi khou sedza uri ndi shango ḽine vhunzhi ha vhathu vha vha tshi ḽi dzhiela fhasi ndi shango ḽine ḽi lurumbu lwa nṋihani ndi shango ḽine ḽa khou wanela dzithavhani fhedziha arali ri khou amba nga ha shango ḽo pfumaho tshiṅwe na tshiṅwe tshine muvenḓa vha khou tshi ṱoḓa ndi shango ḽa mavhode zwo ita uri ndi ḓi rwe khana nga khaḽo ngauri ndo aluwa kha muṱa une khotsi anga vha vha vha mufuwi vha na dzikholomo ndi fhethu hune ro aluwa ri tshi lisa zwa ita uri ndi kone u guda u lisa sa ṅwana wa muvenḓa ndi fhethu hune ndo aluwa ndi tshi rea zwiṋoni ngori ndi fhethu hune hu na zwiṋoni ndi fhethu hune ndo aluwa eh hu na zwi hu na mitshelo ya ḓaka muṅwe na muṅwe ane a nga wa a u ḓivha tshi wanala ḓakani ri khou amba mavhungo mbubulu ṱhaladzi ri khou amba nga ha ṋambelo ri khou amba nga ha mu- mutshelo muṅwe na muṅwe u wanala mavhode um, ndi fhethu hune hu na dzithavha dzavhuḓi ndo vha ndi tshi dzula mavhode tsha nnḓa hu na mavhode tsha nga ngomu na mavhode tsha nnḓa hangei nga nnḓa ndi tsini na maḓatshitshi ri vha ro tingwa nga dzithavha fhethu hune ha vhonala vhufa ha venḓa nga nḓila ine ya vha yavhuḓi hu na ḽiṅwe tombo ḽihulu ḽine a thi kholu ri kha shango ḽa venḓa hu na tombo ḽi ngavho um bada ine ya vha i tshi khou fhira nga mulambo wa divhani i tshi gonya mavhode i fhira tsini ḽi a tombo kha musi mithara miraru u bva hune golo ya vha i hone ndi ḽiṅwe ḽa tombo ḽine nṋe ndi khou ḓi amba ndi ḓi vhudza mushumisani ra tsheḓana uri ḓo ita uri hafhaḽa fhethu ni u dzhie hu vhe fhethu ha vhufa hu ḓo vha na vhaendela mashango vhane vha nga ḓa vha tshi ṱoḓa u vhona fhaḽa fhethu nga iṅwe nḓila ndi khou lingedza u ṱalutshedza uri mavhudu ndi huṅwe a fhethu hune um vhathu vha vha tshi u dzhiela fhasi fhethu ya hu na zwithu zwinzhi zwine muthu a nga zwi amba ndo takalela uri tshigwada tsha dzembe band tsho swika tsha imba nga ha ṅwana o ngalangalaho tshamulungwi eh, khorosoni yayo ya mavhode eh, na dipeni ḽa tshamulungwi fhethu hune ndi hone he nda aluwa ndi tshi dipisa hone kholomo ndi tshi kha ḓi vha muṱuku vhukuma ri na kholomo nzhi nga maanḓa zwa ita uri eh, u tou ḓiwana fhedzi u muthu wa nga hangeini wa vha u tshi ḓiwana u muthu ane wa vha u khou ḓivha zwa uri u khou aluwa u tshi khou aluswa nga tshivenḓa eh, ndi hone he nṋe nda bebe- nda bebiwa hone eh, fhedzi ya nga tshila tshifhinga ha u kha ḓi tovha ndi ḽa zwine zwa pfhi ndi mobile clinic zwa zwino ndo pfha upfhi ha yo no bvisiwa yo no tou fhaṱiwa kiḽiniki u ya vhuguyuni hangei fhedzi nṋe nga tshifhinga tshe nda bebiwa ngatsho ha vha kha ḓi tou vha na mobile clinic hanefhaḽa um tsha mulungwe um ndi fhethu hune a ri tende uri musi u tshi khou bva lurumbu lwa guyuni u tshi tou ra wa tshivhanganyana u tshi tou ri tutu hanefhaḽa tsha mulungwe u a kona u zwi vhona zwa uri ḽa makudo u ḓo vha khou ḽi vhona ḽa tou hadza ḽi hafhaḽa phanḓa u a kona u tou zwi vhona zwa uri haya mashango ane a vha nga hangeini nnḓai u yo swika vho gogogo na vhofefe hanefha ndi mashango ane a vha avhuḓi nga maanḓa hu na shango ḽi no pfi gombani um ḽine ḽi phanḓa ha maḓatshitshi maḓatshini ḽi khou wela fefe fhedziha hayo mashango u ḓo wana uri vhunzhi ha vhathu vhane vha vhona uri ndi vhaendela mashango zwa zwino musi ndi khou ḓidavhidzana na vhathu vhane vha vha nga ngei nnḓa maḓatshitshi um vha khou ṱalutshedza zwa uri hu no tou vha na vhuendela mashango hune a khou itiwaho lurumbu lwa gombani tshifhinga tsha musi nṋe ri tshi khou aluwa wa vha sa luambulo lu nga vha fhethu hune ha nga vha na vhuendela mashango fhedziha zwi khou sumbedza vhuvha havhuḓi ha shango ḽashu ḽa venḓa ḽine ra vha naḽo ndi fhethu vhone vha vha tshi tou tambela hone ri khou ri tshi lavhelesa ra wana hu no vhonala vhakhubvi vho swika hani nga ngeno khubvi musi zwenezwi vha tshi khou aluwa mm, kha ri ri ndi tshi nga to zwi dzhia bva murahu iyi ndo begwa mavhode nda dzhena primary ya mavhode ye ya vha yo guma kha thunga tshiḽa tshifhinga eh, nda ya kha nda pfukela fefe fefe tsha eh, primary ya yo guma kha three nda fhira fefe nda ya gogogogogo ya yo guma kha five ndi primary yo fhelela hanefho eh, musi ri tshi khou dzudzanya uri ndi ya ngafhi sekondari sekondari ya vha i tsinisa yo vha i tshi xwaḓa fhedzi ya nṋe nda ri hai mani hu na sekondari ngeno no pfi lunangwe um ndi kha ḽa um i vhukati i kha no mans land heiḽa sekondari i vhukati ha tshiombo na mianzwi um ndi hezwiya ri tshi namba ra dzhia decision uri kha ri pfulutshele um tshiombo nga maanḓa maanḓa na vhabebi vhanga vha vho no sedza zwa mafhungo a vhulimi ndi hezwi ndi tshi pfulutshela tshiombo he nda kona u takuwa hone na sinada disigisi ne ndi mu grade mi grade eight ya then u bva hanefho nda ya tshio mia eh, lunangwe nda vhala ya guma kha grade eight zwi amba uri ndo vhala standard six seven and eight or grade eight nine and ten eh, ndi khou tea u ya kha grade eh, 11 and 12 ada ndi ya rambuḓa kana ndi ya eh, khubvi eh, kha tsha tshipfi mudaswani ngetsho tshifhinga nda dzhia tsheo uri kha ndi ye mudazwali nda ndi khou lingedza u sendela nyana tsini na na na na uya tibo thoyanḓou ngeno thi ri khou bva ngeno rugula dzitshavhani eh, ndi hafho zwino he nda kona u, eh, u ṱhaphudza nga pfunzo dzanga dza dza dza secondary ndo ita hone eh, grade 11 na 12 ndi vho to zwi vhuisa kha luambo lwa zwino nna ri ngo vhala dzi grade ro vhala Dzi mirole standard. vho standard eh, nda kona u phasa hone standard eh, eh, 10 tshanga haningei tshine tsha vhona uri ndi matric abe a ḓivha uri nga zwifhinga zwa vhoriṋei na ṋamusi ndi na certificate tsha murole wa grade ndi grade 10 standard 8 ra u tshi ṅwala exam ya standard 8 nga zwifhinga zwashu wa ḓi tou wana certificate tshi tshi khou tou bva sekete tshi hone ndo tshi vhea fhaḽani ngori i tea u vha ḓivha zwakale lani yori ri ḓivhise vhaḓulu vhashu uri pfunzo a yo ngo bva hafha zwino kha dzi grade yo bva kha standard nahone na kha standard na ni tshi thoma u fhiwa pfufho yori ni khou shuma zwavhuḓi u bva kha standard 8 kha vho funa vho ḓa natsho nahone zwi khou ita no humbudza vhathu uri vha zwi ḓivha uri hai vha tou ḓiṱhogomela zwi amba uri ndi muṱuku ndi li 2000 hai vha tou ḓiṱhogomela eh, kha ri lavhelese ṅwaha wa 1989 u ya kha 1991 he ra ḓo wana vha khou ita ngudo dza dzikhompyutha izwo zwo zwo ṱuṱuwedziwa nga mini zwo ṱuṱuwedziwa nga uri um zwine nda vha ndi khou ṱoḓa zwone ndi tshi aluwa ndi u vha mudededzi Eh, ndo ri ndi tshi fhedza matriki eh, tshelede ya i khou konḓa nṋe ndo alusiwa nga tshelede ya mukegulu vha tshi tombalwa vhuwa vhu no pfhi ya mahafhe ndi ngazwo zwine a pfhi ḽa tshifhinga tsha musi ndi tshi khou hasha bola ndi tshi ri a re thimu hone yo vhuya tshoṱhe i tshi khou ṱoḓa u korai ndi tshi ri yo vuwa manzhanzha ngori manzhanzha ndi khou a ḓivha tshifhinga tsha musi mukegulu vha tshi khou sus- sutshela mahafhe um, nda zwi vhona zwo ri nga tshelede ya mahafhe zwi tonga zwi nga si lu konadzee uri ndi gudele vhudededzi ndi hezwo ndi tshi mbo ḓi ri "Ah, ndi khwine ndi tshi ṱoḓa tshikhuwani ndi tshi ḓa ngeno tshikhuwani mushumo wa vha u tshi u tshi khou tou humbula uri u ḓo u wana nga u ṱavhanya wo vha wa security ndo vha fortunate uri ndo ri ndi kha security ndi tea u zwi ṱalutshedza vhathu hezwo ngori vhunzhi ha vhathu hezwi vha tshi sokou tou pfha izwi ri radioni vha sokou tou vhona nga ri wo mbo ḓi thoma u radioni um, ndo ri ndi kha security u tshi khou shuma 6 to 6 dikitela ḽa uri ndi khou ṱoḓa vha mudededzi ḽi kha ḓi vha hone um nda ri no ndi khwine ndi tshi tea zwa uri ndi ise pfunzo dzanga phanḓa nga u thoma u ita dzimini zwino kha ndi ite dzikhompyutha nda ita khompyutha nda ita admini kha iṅwe khoḽedzhi ye ya vha ya fha ḓoroboni tshipfi sukuma khoḽedzhi ubva hanefhaḽa uh, ndo vha ndo no vha muthu ane nda vha muthetshelesi wa phalaphala fm ane a vha a tshi khou dzhena kha mbekanyamushumo ya vhoramiloro ya tshi vhidzwa upfi vhoramiloro nga tshiḽa tshifhinga tsha vho 1988 1989 zwa mbo ḓivha zwi tshi khou fhaṱa um dzangalelo na lufuno lwa u vha kha media kana u vha radioni um ndi hafho a ndi tshi mbo ḓi tshintsha buḓo zwino nda mbo ḓi ri e kha ndi to ita ngudo dzine dza ṱutshele na mafhungo a radioni na thelevishini nda mbo ḓi namba nda ṱuwa nga murahu ha musi ndo no ita hezwo zwo gudela dzikhompyutha sukuma college nda ri zwino ndi khwine ndi tshi ita zwo ri ndi gudele hezwi zwine zwa ṱutshela na radio mara ndi tshi thoma u gudela hezwi zwo ṱutshela na radio Ah, ndi musi phalaphala fma eh, fhasi ha vhurangaphanḓa vho manavhela eh, vhe vha kona u zwi vhona ndi tshi tou vha muthetshelesi we nda vha ndi tshi dzhena kha mbekanyamushumo ya vhoramuloro ha swike vha tou ri no eh, arnold ini ni songo tsha dzhena riṋe kha phalaphala ri ḓo tou ni founela na ri ṱalutshele na ri sa u kanyela mutambo eh, ndo wana mushumo nga ino nḓila kha phalaphala zwi amba uri thongo ndi wela kha vhathu vhane thongo tou vha nda tou foloela marai mishumo yone ine ndi yone i ya mvulelaho dzinḓila so ndo mbo ḓi ri ndo no vha radioni eh, mafhungo a pfunzo ngori a kha ḓi vha hone naho ndo tshintsha buḓo zwino ḓo vha mudededzi eh, kha ndi nambe ndi dzhene kha mafhungo a media ndi hezwi ndi tshi thoma ngo ita diploma ya media nda ita media study and journalism ndo dzula kilasini na the big dude terry mudau eh, nga tshe tshifhinga a tshi khou ndina nga maanḓa terry thi khou tamba zwo swaswa hei vhorabudulu na muthu anga shumisa anga dzheni u dzhenisa hani radioni na u tisa hani radio nda ri vhalani bugu vhalani bugu ndi dzone dza ḓo ita uri dzi ni vulele nḓila ya uri khamusi ni shume radioni musi a mushumisani kha ḓuvha ḽa ṋamusi um ndi pfha ndi tshi ḓo rwa khana nga maanḓa ngauri ndo vha ndi tshi khou dzula naye ende nga hetsho tshifhinga ndi kilasini ho vha si na thanga yanga i was the oldest ndo vha ndi nṋe muhulwanesa um kilasini mara nga nṱhani ha muvhili zwa zwi tshi ita uri vha ḓiswa nga ndi thanga dzanga ri ḓo dzhena na kha ḽeneḽo ngauri ndi vhona ungari hu na u vha na mutsiko nga maanḓesa kha vhathu vhahulwane musi vha tshi humbulo u ya tshikoloni vha tshi khou humbula uri ndi vhone vhathu vhahulwane fhedzi ri tshi kha ḓivha ngeno murahu vho sumbedzisa uri vhone vho aluswa nga tshelede ya mukegulu vhe vha vha tshi khou tou u ṱomba halwa kha ri u lavhelesa uri izwo zwithu sa muswa zwi nga mu ṱuṱuwedza nga nḓila ngori vhunzhi ha vhaswa vha sokou tou pfha ungari arali nyimele i songo dzula zwavhuḓi hafha hayani zwi amba zwa uri na nṋe thi nga i fhethu fhedzi ri khou vhona vho rabutulu ṋamusi vha tshi khou bva kha nyimele hayani ine ya vha i songo dzula zwavhuḓi fhedzi vho ḓiitela zwiṅwe zwithu vho ḓiitela dzina vha shumesa nga maanḓa vha nga ri mini kha muswa ane a khou thetshelesa ono sokou tou pfha ungari a ngori nṋe hashu a zwi ngo dzula zwavhuḓi zwi amba zwa uri vhomatshelo hanga ho gumani um eh, tshivenḓa tshi to zwi amba zwavhuḓi vhuḓi tsha ri um eh, manga mutukana a si vhomatshelo hawe tsha dovha hafhu tsha ri ni songo vha na vhona shamba ḽo nembelela na ri eh, ndi u wa haḽo um nyimele ine vhone vha vha khayo ṋamusi i nga vha i nyimele ine ya khou konḓa vha songo tenda i tshi vha ima phanḓa kha zwine vhone vha khou ḓo swikelela zwone u khou mbudzisa mbudziso ine ndi khou bva kha iṅwe ya session sa izwi zwino ndi tshi khou shuma u tsivhudza vhathu nga ku shumisele kwa masheleni ndo vha ndi khou vhudza vhathu gogo ḽihulwane vhukuma uri um vha nga ḓiwana vha kha nyimele ine musi vha tshi khou vhala bugu vha vha vha songo ḽa vha nga vha tshi khou shumisa khanḓela tshiṅwe tshifhinga na khanḓela ḽi siho mara zwi songo vha zwa ita uri um zwi kandeledze kana zwi ime phanḓa vhumatshelo hawo ndi dzulela u vhudza vhathu vhanzhi uri vhunzhi ha vhathu vhane a vho ngo kona u bveledza miloro yavho hafhanoni ḽifhasini vhane ra ri um a vho ngo bvelela ndi vhane vho dzhia tsheo zwi tshi khou bva kha nyimelo ya tshetsho tshifhinga fhedziha um eh, bugu dzi khou ri sumbedza uri vhunzhi ha vhathu vhane vho bvelela um shangoni nga vhuphara ndi vhane vho dzhia tsheo zwi tshi khou bva kha uri um dzi future dreams dzavho ndi dzifhio no matter ha uri zwithu zwi nga vha zwi khou konḓa u swika ngafhi kha nyimelo ine vha vha khayo zwino zwi songo ita uri vhone vha vha ri ndi hone eh, u fa lungano kha vha ise phanḓa uyo swika vha tshi vuledza muloro wavho anold a tshi kha ḓi vha muṱuku hanefhaḽa vha tshi khou ṱomba halwa mukegulu ndi mini tshe tsha tshi khou mu sukumedza a tshi kha ḓi tou vha mutukana muṱuku uri ndi khou ṱoḓa u ḓiwana ndi tshi khou swikelela zwiṅwe zwithu vhutshiloni vha vha khou swela mini ndi mini tshe tsha tshi khou ita uri vha pfe vha khou swela tshone nga maanḓa ndi dzulele u vhudza vhathu vhanzhi sa, u, mo- sa motivational eh, talk ine nda, iṅwe ine nda i shumisa Um, zwo nthusa nga maanḓa u aluwa fhasi ha muṱa une mukegulu wa vha khou tomba halwa hu tshi rengisiwa nga nṋe ndi na miṅwaha miṱuku nga maanḓa ndo ṱoḓa u sa ya tshikoloni ndo thoma grade a kana murole wa u tou thoma ndi na miṅwaha ya fumi tshikolo tsho no mphirela thanga dzanga dzi tshi ri ah, ini ni songo tshaya tshikoloni zwi tshi khou bva khori mukegulu nda ndi khou rengisa halwa mara dzi mvelele dza musi ndi tshi khou vhona vhathu vho no hwalwa zwiito zwe nda vha ndi tshi vhona zwa vhathu vho no hwalwa musi a tshi khou tea uri khamusi a yo ḓithusa a tshi khou vhidziwa nga mupo a si tshena na ndavha na uri a sedze avho wa muthu wa munna a si tshena ndavha uri ho ima muthu wa mufumakadzi a muthu wa mufumakadzi a si na ndavha uri hu na muthu wa munna nda ri a thi khou ṱoḓa ḓiwana ndi kha heyi nyimele by the way ndi khou rengisa halwa vhune havhaḽa vhathu vha khou ḓisa tshelede ine nda khou ita uri eh, ndi dzhene ngayo tshikolo mara ndi zwone zwo nṱuṱuwedzaho uri ndi khwine ndi tshi ita uri ndi vhale bugu uri ndi songo ḓiwana ndi kha heyi nyimele uri nda ndi khou vhona na vhathu vha vha tshi kono halwa vhane ndi tovha na vhuṱanzi uri ho ngo vhuya thoma vhala murolo wo thoma zwi amba zwori nṋe ndi funa tshikolowe mm.
vha wana mushumo na hafha hayani vha khou ḓi shuma ndi zwiṅwe zwo zwine khamusi u tshi zwi lavhesa unga sikolo pfha ungari um eh, vha vha tshi nga ḓi pfha ungari vha nga isa phanḓa vha wana mushumo ngeno radioni a zwo ngo ita uri vhone vha litshe bugu kana vha vale bugu vha ri ha nṋe zwo ita musi zwi a fana ndi na masheleni o nga ḓiwana ndi tshi khou kona u renga zwino na zwiḽa zwine nda zwi tama tsho vha ita uri vha pfhe uri hai na bugu a thi khou litsha naho ndo no wana mushumo ndi mini ndi u ṱuṱuwedziwa nga nḓila ine vhutshilo ha vha ngaho na goal ye nda ḓivhetshela yone kana mulore we nda ḓivhetshela wone wa uri ndi khou tea uri ndi swikelele ngafhi ndo ri ndi tshi thoma u swika hanefha radioni nda zwi vhona zwo ri hei khonadzeo ndi nnzhi dza uri muthu a nga kona u vha na mabuḓo o fhambananaho u tou amba ngoho buḓo ḽa u vha mudededzi ndo ḽi litsha naho hu no uri vhunzhi ha vhathu vhe nda dzhena navho tshikolo vha vha tshi ri hei arnold ni na heiḽani nḓivho ine muthu o to bebugana nayo na nḓila i kona u ṱalutshedza zwithu zwine zwa nga ita uri na nga vha mudededzi ni nga kona u shuma nga nḓila ine vha vhuḓi tshine a kho ni takadza ndi tsha uri kha mushumo une nda khou shuma wa hone wa ḓuvha na ḓuvha zwino Ndi khou funza vhathu. Zwi amba zwa uri ndi mudededzi naho ndi si mudededzi wa, wa kilasini. Fhedziha u vhuya kha, kha mbudziso yawe, zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri ndo wana opportunity ya u isa pfunzo phanḓa nge he nda wana hone mushumo musi ndo no bva kha vhusekhurithi. Vho vha vha na hezwiḽa zwine zwa pfi ndi study trust kana hezwiḽa zwine vha vha vha na masheleni a uri muthu arali a tshi khou ṱoḓea tshikoloni riṋe ri khou mu fha eh, eh, masheleni ei ah, ndari ndi tovha na diploma ya media study and journalism eh, ndi khwine zwino ndi tshi namba nda ita degree yayo ndi zwi ndi tshi to tshikhwi nda ya eh, vets i tshi khou ita degree vha vha vha tshi khou ri khou ita vhoma 60 something thousand vha i badela mushumoni ndi khou shuma hune nda khou hola ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda khou ṱunḓela vhana nda ri ndi nga si tambe nga opportunity tsho rali ndi tshi fhedza u ita degree ya media study and journalism mushumoni nda ndo no ḓivha na position hune nda khou shuma hone ha pfhi ni khou tea uri ni ni takuse eh, luambo holu lune lwa vha no uri ndi lwa tshikhuwa nga maanḓa maanḓa ngori zwino ni khou dzula bodoromu eh, na vhathu vhane vha vha no uri ndi vha nṱha eh, nda ri ndi khou ṱoḓa uri ndi ite corporate eh, eh, communication ya nthusa nga maanḓa ndo i thoma as a certificate corporate communication guy vet ndi tshi ita eh, corporate communication iyi, i khou nthusa kha mafhungo uri muthu u ambisa hani ende zwi khou dovha zwa nthusa na kha mini na kha media ngori ndo no vha ramafhungo zwino uri muthu mafu- u tshi- a tshi- u tshi interviewa muthu eh, dzi engele dzo interviewa na mina zwoṱhe zwikili kana pfunzo yoṱhe nda i wana ndi tshi khou ita eh, journalism nda ḓa nda i ṱanganyisa na musi ndi tshi khou ita corporate communication na musi zwo ralo nda ri eh, pfunzo dzanga dzi ngo guma hanefha fhedzi zwino ndo no tou vha bolani tshoṱhe hune ndi tshi ya ngafhi kana na ngafhi vhathu vha soko tou attacha na bola nda ri ndi khwine ndi tshi ita um sports management nda ri hai ndi khou ita degree ya sports management ine na yone ndo ita khamusi uri ri kone u vha pfesesa khwine no vha ḓivha khwine a ri tshimbile na mishumo ye vha i shuma vho mbo ḓi dzhena kha vhusecurity vha bva kha vhusecurity vha ya gai ah ndo lubva kha security kale Mhm. eh haona ḽiṅwe vhengele kha ndi ḽi ambi ngori ḽi tsheo eh ḽa ḽi tshi pfi sales, sales house ndo ya nda shuma hone eh sales house sa muthu we nda vha ndi tshi rengisa u bva hanefhaḽa sizwiḽa eh ndo ya nda shuma discovery ndi tshi khou rengisa dzi medical aid i kha ḓi vha hone discovery kha dzi medical aid ndo rengisa dzi- ndo shuma kha dzi medical aid dzo fhambananaho nṋe ndo ya tshipholisani nda vha pholisa ḽo fhelelaho ndi tshi fara eh, nda ndi tshi fara nga maanḓa nda vhuya tshipholisani nda fhira eh, nda ya nda shuma eh, soul city ndo shuma miṅwaha minzhi ndi na certificate ya 20 years eh, ndi tshi khou shuma soul city soul city vhathu vha i ḓivha ya i khou dila nga dzi issues dza dzi health issues nda ṱuwa sizwila eh, nda ya banngani nda vha ndi tshi khou ita mini ndi tshi khou i gudisa vhathu zwino nga mafhungo a masheleni ngori kha dziṅwe dza dzingudo dzine nda dzi guda hafha vhukati ndi u vha eh, financial facilitator nda ri ndi tshi khou ita financial facilitator nda ita financial moderator hune nga murahu ha musi ndo funza vhathu nga uri eh, vha tea u shumisa hani masheleni ndi dovha hafhu nda vha award na certificate ngori ndi accredited kha uri ndi a funza muthu nga ha masheleni nda mu fha certificate nga murahu ha musi ndo mu workshopa for a period ine ya vha i tshi khou ṱoḓa uri khamusi a wane certificate ndi musi zwino hezwo zwi zwa sa lurumboni lwa nedbank nda ṱuwa sizwiḽa eh, vha vha tshi thetshelesa eh, eh, phalaphala fm vha zwi ḓa zwa uri ndi voice, ndi voice artist ndi ita dzi voice artist dza dzipromo dzi nga vha dza kha sipotso ndi dovha nda ita dzipromo thi songo ḽi amba heḽi ya vhengele ka- eh, nga nga nga nga dzina ngori thi ngo ḓo promota ḽone mara ndi shuma haningei ngori ndi na ndi khou ita voice artist na kha heḽi ya ḽiṅwe vhengele hune na hanefho ndo zwi yela tshikoloni zwa mafhungo a voice artist ndi ngazwo zwine musi a tshi thetshelesa dzi promo a dzi pfa dzi khou ita mini dzi tshi khou suvhelela
ah, ndo vha ndi tshi khou vhudzela mbuso ngauri vhunzhi ha vhathu vha lila nga tshifhinga vha sumbedzisa uri wa vhuya wa thoma u shuma zwi a konḓa u na muṱa zwi a konḓa vhone vha na muṱa ndo zwi vha tshi khou sumbedzisa uri vha vha khou itela uri vha ṱunḓele vhana eh, fhedzi ri khou wana vho shuma fhethu hunzhi o yaho nga u fhambana vha ḓi kona u dovha vha ya tshikoloni zwezwo zwoṱhe zwi tshi khou ita vha khou shuma vha khou ya tshikoloni vha na muṱa tshifhinga vha vha khou kona u tshila nga nga nḓila ḓe um kha ndi vhudze muthu muṅwe na muṅwe na khou thetshelesa phalaphala fm zwino uri muthu muṅwe na muṅwe a no khou tshila shangoni u na 24 hours ya ḓuvha zwi bva kha vhone uri he 24 hours vhone vha khou ṱoḓa i paḓukanya vha i shumisa hani vhaṅwe vha mbo ḓi dzhia 10 hours vha ri ndo ḓo vha ndo eḓela um vhaṅwe vha dzhia awara mbili vha ri nṋe ngedzi awara mbili thi khou ṱoḓa ita tshithu ndi khou ḓo vha ndo resta nṋe zwino awara dza 24 ndi vha na vhuṱanzi ho fhelelaho uri dzi funa u vha dzi productive at the end of the day a songo hangwa uri nṋe hanefha nḓilani ndo ndo vha muṅwali wa zwiṱori ndi tshi ṅwala zwiṱori tshe tsha tamba hanefha kha phalaphala fm 1992 ndo vha ndo um dzikisiwa ngori ndi khou tou zwi humbula ndo vha ndi tshi khou tsa venḓa nda ri kha ndi fhire- kha ndi dzhene radioni um ndi fhire ndi tshi vhona vhashumisani ndi tshi dzhena hafhaḽani radioni kha nṋei a thi khou vha nda humbula tshithu nga mafhungo a bola ndi nga si vhe nda nda zwi hangwa vhone vhaṋe vha nga vha vho zwi hangwa vhone fale vha vha tshi khou ita programe nga matsheloni ndi tshi dzhena nga matsheloni ndi khou ḓirivha vha ḓo ndumelisa zwa fhira hanefho vha mbo ḓi ri ho vha hu tshi khou tamba chiefs na cosmos dzi khou tamba bp top 8 final ho vho nga ḽa vhuvhili dzi tshi khou tea u tamba nga mugivhela vha ḓani uri vhudza uri eh, chiefs na cosmos dzi nga tamba hani heiḽa mbudziso naho ndo zwi fhindula nda ri ndi tshini tshine nda nga tshi ita tshine tsha nga ita uri vhathu hangei nnḓa vha songo ri vha tshi mbona vha songo vha khou vhona arnold wa wa wa wa, wa mitambo fhedzi ngori hu na zwithu zwinzhi zwine nda zwi ḓivha nda ri kha ndi ṅwale tshiṱori ngori hezwi zwa vhuṅwali zwa tshi ḓivha zwithu zwine ndo aluwa ndi tshi zwi funa nga maanḓa hezwi u developer script zwine ndi khou zwi ita na ṋamusi um, ndi hezwi ndi tshi ṅwala tshiṱori a nda tshi rumela kha phalaphala tsho ho to vhuiswa episode nthihi u tshi khou pfhi kha ndi khakhulule na heneyo kha ine ḽa episode nda ndo ṅwala dzina nda ndi khou ri ndi tshi khou tshi uri heinoni sini i khou itea hafha nda vha ndo amba dzina ḽa ḽiṅwe vhengele ḽa zwiḽiwa vho munonde vha tshi vhuisa vha ri a ri bvise dzina ḽa la la la la hey shop vhengele ḽa zwiḽiwa ngori ḓo nga ri khou ḽi promote ndi tshi to fhedza hanefha ḽae haya vhana vhophura vhathu muyada vha mbo ḓi mpfonela vha ri tshiṱori tshi khou ya muyani tsha mbo ḓi vha tshi tshi khou tambiwa muyani 1992 tshi tshi fhela ndi tsha tshifhinga tsha musi um phalaphala fm i tshi kha ḓi vha na dziofisi um eh, lostri chat hafhaḽa ndi tshi ya lostri chat ho vha tshi kha ḓi ri tshiṱori tshi tshi fhela um eh, eh, muṅwali a ya vhathetshelesi vha tshi founa e vha ri vha tshi founa vha ri vha khou ṱoḓa phathu nda to zwi pfa zwe zwino ndi khou tea ita mini ndi khou ita phathu ndi khou mu ṱalutshedza zwithu uri ndi khou zwi ita ndi tshi khou shuma um ngori nṋe ndo thoma u shuma lini 1988 hezwo zwithu ndi khou muvhudza zwavho 1991 ndi tshi khou ṅwala tshiṱori so um it's all about uri vhone kha 24 hours vha dzi paḓukanya vha ri vha ḓo dzi shumisa u i- i hani kha uri zwithu zwi vha tshimbilele nṋe nga ḓuvha ḽithihi ndi a kona u vha ndo ya mishumoni um miraru ndi tshi khou yo shuma ngori ndi khou tenda kha ḽa uri muthu u ḓo ḽa tsha biko ḽawe hmm.
nungo vho dzi vhona gai hu na zwiṅwe zwithu zwine kha musi vha zwi ita ngauri e thi ḓivhi uri kana ndi uri ndi tshifhinga kana ndi ngori ṅwaha u khou fhelana ro neta nga maanḓa vhone ndi mini zwine vha zwi ita kha musi u thusa muvhili wavho na muhumbulo uri kha musi vha ḓiwana vha tshi khou kona u i shuma mishumo miraru ndi vhona unga ri na zwithu zwivhili zwo shelesa nga maanḓa mulenzhe kha zwine zwa ita uri ndi vhe na maanḓa a u kona u ita tshiṅwe na tsho tshine nda kho ḓo tshi ita um tsha u thoma vhutshiloni hanga hoṱhe thingo vhuya nda vuwa ndo nwa halwa thingo vhuya nda vuwa ndo dafula ende zwo ṱuṱuwedzwa ngori ndo vha ndi khou rengisa halwa nda vhona zwiito zwa vhathu vhane vha vha vho nwa halwa nda ri thi khou ṱoḓa u dzhena kha heyi trap fola i did one puff ndo hoba luthihi nda hoṱola nga iṅwe nḓila itshi dikadika itshi nda to pfha uri tshi khou vhavha nda ri ndi nga si tsha dovha um ndi khou vhona ungari zwi ita uri muvhili wangai u vhe na masole o khwaṱhaho ndi tsho thoma tsha vhuvhili ndo aluwa ndi muthu wa mutambo u tou bva tshikoloni ah, ndo vha ndi tshi fhisa kha dzi 100 meters eh ndo vha ndi tshi fhisa bolani heḽi ḽa six ndo ḽi wana bolani ndo vha ndi muthu ane bola ndo vha ndi tshi kona nga nḓila ine ya vha yavhuḓi nga maanḓa um ndi khou vhona u nga ri u vha athlete kana mugidimi ane a sokou tovha a thi sokou vha mugidimi zwawe ndi professional athlete ane vhege iṅwe na iṅwe ndi vha ndi na program ya uri ḓuvha ndi ḽi thomisa hani eh program ndi tea u i tevhela u tshi khou tevhela program ya ku ya ya ya kugidimele i tshimbilelana na program ya kuḽele thi sokou ḽa tshiḽiwa tshiṅwe na tshiṅwe thi sokou wana hu tshi khou pfhi u khou ḽiwa na nṋe ndi sokou dzhena nda ḽa thi sokou ri ndo pfha ndi tshi khou pfha nḓala nda pfhi hu na zwiḽiwa nda sokou tou ḽa that is true so ndi khou vhona ngari zwi khou ita uri zwi nthuse kha u kona uri ndi vhe na maanḓa ngori nda mu vhudza uri ṋamusi ngauri um nga dzi twenty ndi khou ya cape town u gidima marathon wa forty two ṋamusi ndo vuwa nga matsheloni nga half past four zwavhuḓi vhuḓi ḓuvha ḽanga ndi ḽi thoma nga vho four half past four vho five latest nga u yo ita eh, road work nyonyoloso ndi tshi vhuya zwi vha zwo ṱuṱula muhumbulo wanga tshiṅwe tshifhinga arali nda shumesa nga masiari ndi funa u ḽi tsho kovhelai namusi nda wana 30 minutes i nga kha ḓivha a walk kana a run zwi ita uri ndi tshi vhuya zwino ndi tshi khou bvela phanḓa na mushumo nga madekwanai muhumbulo wanga vho wo ṱanzwea kha u ḓo ntshimbidza kha mbekanyamushumo yavho ya ḓuvha uri vha vuwa nga matsheloni vha ita mini

A thi tsha ita mushumo une nda dzula eight hawasi, houḽa une wa pfhi ndi khou tea u fhiwa ḽivi a thi tsha u ita ngori ndo vhona uri kha miṅwaha ine nda vha nayo nga nḓila ine ndo no kuvhanganya pfhunzo ya mishumo yo fhambananaho, kha ndi ite hezwiḽa zwi no pfhi u hustler. So zwi ḓo bva kha uri u ya nga ḽeḽo ḓuvha ndi khou tea u ita mini mara vhunzhi ha tshifhinga ndi road work, nda vuwa nga matsheloni. nda ya nda ita dzi session dzanga dza u funza vhathu nga masheleni ndi nga ḓivha ndo eh, ndo sekhwara session mbili nda vhuya nda ṱuwa nda ya nda ita dzi voice artist zwi ḓo bva khori ndi na script zwingana nda ṱuwa nda ya hune nda shuma hone hezwiḽa hune ha pfha vhone fari vha tshi ḓiri mubveledzi wanga eh, nda swika nda ita mushumo wanga une na, una khawo houḽa mushumo eh, ndi khou manager eh, vhathu vha no swika eh, 25 zwa zwino eh, mushumoni eh, zwi amba uri ndi khou tea u swika nda vhona uri eh, zwithu zwoṱhe zwi kha ngona nda fhedza nda ṱuwa arali ndi kha ḓivha na muṅwe mushumoni nda khou tea uri ndi u ite zwi tshi khou bva kha uri ndi khou hasila uyu guma ngafhi kha ḽeḽo ḓuvha fhedzi eh, program yanga i languliwa ngauri eh, eh, ndo wana zwifhio ndi khou ita zwa zwo motivator vhathu nga maanḓa maanḓa na zwikoloni um madededzi vha khou mpfonelela vha ri nga maanḓa zwino zwifhinga zwa milingoi u ḓo wana uri nga ḓuvha ndi na zwikolo zwiraru zwine nda khou tea uya khazwo ndi tshi khou motivator um vhana uri um vha khou ṅwala dzi exam um ndo ita khoso ya mental health ndi khou trainer vhathu nga ha mental health issues is one of the main challenge in the whole world zwino u ḓo wana uri vhathu vha khou ri eh, vhorabutulu kha vha ḓe vha ndi na anxiety hu na bullying ine nda khou i wana mushumoni um ndi khou ndi na challenge yo ṱoḓa u committer suicide ndi khou ita zwa mafhungo a zwidzidzivhadzi heish ndo wana dzimvelelo a si kale kale ndo ya dokotelani uri ndi khou tea u pre- u tshila nga prescri- prescription ṅwaha woṱhe um nda ya nda swika nda motivate havhaḽa vhathu ende ndovha ndi khou shumisa zwifhinga zwine ndi funa u to zwi paḓukanya zwino zwi bva kha uri ndo wana mini lini mara a huna ḓuvha ḽine nda nga ri tsho be shango ndi matakadza ndi khou vuwa nda dzula fhedziha hanefha vhukati ndi a vha na maḓuvha sa zwi nga maanḓa maanḓa zwi for the past two years ndo no dzhia model houḽa wo uri muthu kha ḓibvise ndi ṱuwe ari ndi khou vhona ndi na two days muṅwe ndi to hana ndi ri a thiho ndi ri hai kha vha ri ndi ṱuwe ndi khou ya ngafhi ngafhi ndi khou ya mozambique for two days just nda swika nda switcha off phone nda nda nda nda ḓiphina nga nga vhutshilo hafho zwino ndi vho to ḓi livhuwa zwino ndi tshi khou sedza uri ndi tshiṅwe tsha tshithu tshine tsha ita uri muhumbulo wangai u dzule u soba tshiṅwe tshithu hafhu vha khou sumbedzisa mafhungo uri pfunzo nga nṱhani ya pfunzo ye vha i kuvhanganya eh, kha vha ḓo amba na matshudeni vha khou yo ṅwala mulingo wa grade ya fumi na vhuvhili nga maanḓesa thi ri vha motivator ndi vhona ungari tshone tshifhinga kha vha dzhie tshifhinganyana vhambe navho um vha ḓo wana uri matshudeni ndi vha furaru kilasini havho matshudeni hu vha hu na nyimele dza furaru kilasini dzi nga vha matshudeni ane a vha na nyimele dzi no fanai vhavhili vhararu zwino ndo zwi sumbedzisa na ngei murahu uri Nyimele ine vhone vha vha khayo zwino vha songo tenda i tshi ita uri i vha thivhele kha zwine vhone vha khou ṱoḓa u swikelela. E, mafhungo a zwikambi na zwidzidzivhadzi o dzhia ndango kha shango ḽashu. Mafhungo o influensiwa kana ṱhuṱhuwedzo yo ita zwithu zwo bvaho zwi tshi khou bva kilasini eh, zwi tshi khou bva kha vha eh, kha dzi classmate o dzhia ndango zwino ndi dzulela u vhudza vhana vha eh, vha tshikolo uri tshithu tshine na vha ni tshi khou tshi ita kha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe tshiṅwe na tshiṅwe tshine na vha ni khou tshi ita eh, is a choice thaidzo ndi ya uri is not all the choice that are correct afha vhutshiloni mm. mara everything that we do tsheo dzine dza vha dzone a si dzoṱhe tsheo dzine vha ḓo dzi dzhia ngori tshiṅwe tshine vha khou tshi ita ndi tsheo yo vhone vha dzhia yone mara a si tsheo dzoṱhe dzine dza vha dza vhukuma mm. kana dzone dzone zwi amba zwo ri vhone uri vha dzhie tsheo ine ya vha yone yone phanḓa musi vha sathu dzhia tsheo kha vha thome u ḓivhudzisa uri iyi ndi yone tsheo yone yone naa zwi vho fana na musi khamusi ari vho fara 5 randa vha tshi khou tea u shumisa 5 randa yavho yo fhedzisela vha tshi khou zwi vhona zwo ri zwi khou konḓa afha hayani kha vha ḓivhudzise uri arali ndi tshi khou ri ndi khou dzhia i-five randa ndi khou renga ngayo khanḓela ndi yone tsheo yone yone naa yo shumisa i-five randa vha nga kha ḓi wana uri a si yone musi vha tshi ḓa na tsheo ya vhuvhili ndi yone ine a ḓo ita uri vhone vha kone u bvelela zwo ralo na kha, na kha vhana vhane vha vha kilasini kha dzhie tsheo zwi tshi khou bva kha uri u khou ṱoḓa u swikelela mini kha vhumatshelo ndi tshithu tsho thoma hetsho tsha vhuvhili tshine nda ṱuṱuwedza tshone eh, matshudeni kilasini mudzimu ngori ṋea nga u fana kha vha sedze vhone vhaṋe uri pfunzo vha khou i pfesesa u swika ngafhi ndi songo tenda uri miss p ngori u wa mphira u khou wana 100 out of 100 zwa nnyamisa kha ndi shumise miss p sa ṱhuṱhuwedzo yori arali miss p a tshi khou wana 100 out of 100 zwi amba zwori na nṋe zwi a konadzea the worst scenario ine nda nga ita ndi uya ndi vhudza matshudeni uri kha vha ye kha muṅwe ṅwana ane vha khou vhona uri u khou kona vha mu vhudzisa uri ni khou zwi itisa hani uri metse ini ni tou ḽa ni khou zwi itisa hani uri saintsini hu pfhi ni khou tou suvhelela um eh, ni ḓo wana thuso zwino thaidzo ndi ya uri ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine hezwiḽa zwithu zwi no pfhi bulling zwi khou ri um tshinyela vhana zwi khou ita uri vhana vha vhe na nyofho vha si tsha kona u swikelelea fhedziha musi ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza vhanae ndi vha thoma hayani uri mubebi ndi wa ndeme zwi sina nde zwi sina ndavha uri ndi mubebi wayo wa malofhani yo neighbor makhulu au yo uncle malume eh vhafunzi eh step father step mother ndi vhathu vhane vha vha ndeme nga maanḓa vhone vha songo tevhela hezwo kha vha tevhele zwine hoyo muthu a khou kona u zwi ita kha vhutshilo havho arali a tshi khou ita zwine zwa zwa vhukuma kha vha tende uri a vhe mubebi wavho wavho vhone sa ṅwana wa tshikolo vha ḓo kona u swikelela zwithu zwinzhi zwino thaidzo ya vhana ndi zwa uri arali ni vhone vha tshi khou ri nṋe kha ndi ite itshi tshingo tshi vhudziwa tshikoloni zwi amba zwori vhone a vha khou mbudza zwone ngori vhone a vha mudededzi vha wane uri hoyo ṅwanai ndi khou mufha advice ine a nga kona u mu thusa matshelo mm.
vho pretty boy vhone vha na vhuḓifulufheli nga maanḓa vho vhuwana gai vhuḓifulufheli ho bva kha lukanda lune nda vha nalo ndo aluwa vhathu vha tshi nzhonzhowedza vha tshi hezwiḽa zwipfi bullying nga lukanda lwanga musi ndi sathu vha na nḓivho nda ndi tshi pfa zwi tshi khou nkandeledza nga maanḓa ei ḓowona uri e munna e munna o sifalo ima ola zwithu zwi no tonga sa zwezwo u a ḓivha u bva tshe nda ṱangana na vhaṅwe mufumakadzi ndi high school hafhalani um eh, silemale tshi tshi vho pfi silemale mudazwali zwino havhala mufumakadzi vha vha vha tshi rengisa zwiḽiwa na magwinya ndi tshi renga khavho tshifhinga tshoṱhe e vha tshi ntakalela badi avhaḽa vha muthu muhulwane nda vha nda tou vha vhudzisa ḽiṅwe ḓuvha uri kha vha ḓo mbudza mani wai vhone vha tshi mpha nanga zwiḽiwa na musi ndi si na tshelede um vha ri u a ḓivha ndi tshi mu vhonai eh, ndi vha ndi tshi khou vhona muafrika o to fhelelaho u na luṅwe lukanda lune ndi u funa nga maanḓa ende havhaḽa muthu vha vha tshi tonga miss p nga lukanda iḽa zwa vhuyelo bounyana he zwa mbo ḓi ita uri ndi thoma vha na confident uri arali hu na muthu muhulwane a tshi swika hune a ri eh, nga nḓila ine a khou mbona ngayo u khou pfa a tshi khou ntakalela nda thoma u vha na vhuḓifulufheli nyana nṋe muṋe nṋe tshikoloni ndo aluwa ndi tshi ita zwa debate ha mafhungo amba thi ngo tou a thoma kha kha phalaphala ndo ḓi tovha muthu ane namusi ndi tshi khou aluwa ndi kilasini ndo vha ndi muthu wa amba nṋe kha vhana vha tshikolo kilasini prefect a to zwi ḓivha zwori namusi arali ni vho eh, mudededzi vha tshi khou ḓa vha tshi khou ndi khou ṱoḓa madzina a vhana vha tshikolo vhane vha vha khou ita phosho o vha a songo ṅwala u ḓo mbo ḓi ṅwala ḽa arnold um eh, ḽa vha ḽo thoma ngori ndo vha ndi tshi ita phosho kilasini um eh, fhedziha zwa tshi khou bva kha uri nṋe nda ndi muthu o ḓiambela fhedziha zwo mbo ḓi fhaṱa mafhungo ori kha ndi vhe na vhuḓifhulufheli musi vhathu vha tshi khou mpha feedback yo uri hei ini nga nḓila ine na amba ngayo i hei ni na kuambele kune ku a kona u thusa vhathu zwa mbo ḓi ita uri ndi

nda humbela uri ndi khou pfa ndo ri tsha rufu kha u analysa bola ndi khou sokou i analysa na musi ndi songo ya ndi songo i vhona bola um ndi khou humbela vho u fhiwa eh, tshikhala tsha uri ndi tou vha muhashi um ha pfhi a vhorabuduluso vhone vhathilisi vha tou pfa eh, arnold a tshi khou vula ipfi vha mu athatsha na mini no vha musaukanyi zwo hasha vha ḓo zwi konana he vhone zwo dzhia bola ya bva mulenzheni ya mulenzheni vha ḓo zwi kona nda ri ndi khou pfa ndi tshi nga zwi kona nga maanḓa maanḓa ngori ndi khou ṱoḓa aluwa um ndi khou hasha ndo no ḓi fhedza miṅwe ya fumi zwino ndo no vha muhashi wa bola ndi khou lingedza u sumbedzisa uri mini zwo bva kha uri ndo tou ḓivhudza nṋe muṋe nṋe nda ḓivhudza uri ṱa tshithu ndi khou tshi ita a tshi mbalele ndi ngazwo zwino na ṋamusi ndi kha ḓi gidima mimarathoni nda i fhedza eh hu na vha eh, khaedu vhane nda khou gidima navho vhane vha vha na vho 20 18 30 eh ndi na ṅwana na vho 37 years mara u ḓo wana uri ndi khou fhedza phanḓa ha havhaḽa vhathu eh ndi tshi khou gidima nga luṅwe luvhilo lune vha luhulwane ngori ndo ḓivhudza uri hezwi zwo gidima ndi zwithu zwine zwi kha nṋe ende arali ndi khou ndi khou gidimela u fhedza ndi ḓo fhedza wa vhuya wa vha na that confident zwi nga si bale u ḓo fhedza mm. whether ndi 90 case ya comrade marathon kana ndi ufhio marathon ndi vho sokou tou tumbula fhaḽa na fhaḽa uri a zwi pfhe uri confident i khou bva gai mm, na uri vhuḓifulufheli ndi ya ndeme ndi tshi khou lavhelesa kutshilele kwa namusi zwithu zwo no shanduka u wana uri khamusi na zwikhala tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vhathu vha balelwa zwi wana nga nṱhani ya muvhala une vha vha nawo vha nga ri mini khamusi nga maanḓesa kwa vhathu vha tshifumakadzini namusi ri khou vhona vhaṅwe vha tshi vho tou ḓola no ḓola uri vha vhe vhatswuku vhaṅwe vha kha ḓi vha vhaṱuku eh, vho ḓaḓa vha si khou tou vhona ungari a ri khou tou vhonesana vhaṅwe vhathu vhane vha vha na mivhala ino fana na yashu une vha uri vho zwi amba uri vhathu vha vha khou amba uri e eh, havha munna vho swifhala mm. eh, u tshi khou vhudzwa muthu wa mufumakadzi zwi mbo ḓi namba zwo tou mu kwasha tshoṱhe mm. kha musi ngo tou pfufhifhadza vha nga ri mini kha vhaswa vha ṋamusi vhane vhaṅwe vha na muvhala vho no fana na wavho mm, ndi zwa uri um kha vha tende uri mudzimu o vha vhumba a tshi vha funa vha vha tshifanyiso tsha ene muṋe Mudzimu. Kha vha ḓifune nga nḓila ine vha khou ḓivhona ngayo. Ndi dzulela u vhudza vhathu vhanzhi thi zwi vhona na nṋe hafha nda khou gidima tshi ndi khou ṱoḓa makeup mini ndi dzulela u vhudza vhathu uri hezwiḽa ndi zwo tou engedza vhuphirithi nyana mara musi vho tou ralo iwe nga natural beauty ya musi u tshi bebiwa ndi yone ine ya vha best zwine vhone vhune vha vha zwone ndi zwone zwine zwa vha zwa khwinesa ende vhunzhi ha vhathu zwino ro no vha na pfunzo yo kona u pfesesa uri lukanda lu nga vha lwa muvhala ufhio kana lwa ufhio um eh, a zwi ambi uri um a u tshi vhumbiwa tsha mudzimu ende hu na vhathu vhane vha vha vha khou tou ṱoḓa wo tou ralo um zwi si na ndavha uri khamusi lukanda lwau lu kha nyimele ifhio vha tshi khou ṱoḓa uri u sendela tsini ri tshile na iwe nga yeneyo nḓila une wa vha u ngayo iwe u sa zwi ḓivhi u tshi khou ḓo tshinya u tshintsha nyimelo ye wa bebiwa ngayo roṱhe sa vhahashi ri na ri na ri na tshifanyiso tsha ḓuvha ḽo tou thoma musi ri tshi thoma u hasha kha vha ḓo nkumisela nga ḓuvha ḽo tou thoma thoma zwezwo vha tshi khou saukanya na ḓuvha ḽo tou thoma vha tshi thoma u hasha vha vha songo tshuwa Eh,

khamusi hapfi ri khou saukanya ri, eh, ri, ri studio u tou amba ngoho dzi headphones uri dzi dzi dzi vha dzo dzula nga nḓila ḓe maiki na mini na zwoṱhe zwi a ita uri mbilu i thome u rwelenyana nṱha u tshuwa ho vha u hone mutambo wanga wa u tou thoma thoma thoma thoma thoma wa musi ndi tshi khou tou saukanya upfhi zwino ndi khou saukanya um ndi lwa musi ndo wana mushumo kha phalaphala nothi zwa musi ndi tshi khou ita zwa ramiloro um ndi musi ho vha u tshi khou tamba dynamos um na black um black leopard eh, blackpool man eh, blackpool so ri tshi fhira hafho kha mutambo wanga wo thoma wa musi ndi tshi khou hasha bola e zwino hafho nda ndo tshuwa hafhaḽa nda ndo tshuwa ngori ndi ḽa zwo tou pfhi u poswa fhasi ya basi ngori vho ravele vho ri vha tshi tou ri ri khou aphuruva uri vho rabutulu vha khou yo hasha bola nda soko to pfesesa uri ndi ḓo thoma ha vha na iḽa dzi no pfhi induction mara ndi tea u livhuwa vhomashige ngori vhomashige vho ri vha tshi vhona shedzhuli vha mbo ḓi mpfonela vha ri hei ndi khou vhona uri wo khou yo ita kaizer chiefs na marisburg fnb stadium i game yanga yo tou thoma thi ngo lingiwa fhethu Ah, ndi khou humbela u ṱuwa na iwe mani uri um ndi ḓivha ndi tshi khou u thusedza kha uri u itiswa so zwa nthusa nga maanḓa vho thoma nga first five vho- vha ri a ndi ḓo to dzhia five minutes vha dzhia five minutes ya u thoma Eh, nga hetsha tshifhinga mashiga vho vha vha kha high peak ine wa tou zwi pfa zwo ri vha khou hasha bola zwa serious eh, zwa ita uri eh, eh, mbilu i role nṱha nda i dzhia five minutes yo thoma Ai, nda zwi pfa uri mani ndo ndo shuma mara ai, kushumele kwanga a si kone vha i dzhia vha dzhia mara vha tshi dzhia vha si tsha dzhia five minutes vha dzhia three minutes vha tshi vhuisa maiki ndo no mbo ḓi namata vha ndo dzhia maiki vhathu vhe vha tou nṱuṱuwedza tshoṱhe uri vha mbo ḓi- ndi mbo ḓi pfha ungari zwithu zwi mugwalani ndi musi hu tshi khou tambiwa dzikilipi dzanga dza mutambo wanga wa mutambo wanga wo thoma kha mbekanyamushumo ya eh, vha nḓilani nga matsheloni ndi tshi ḓithetshelesa na nṋe nda pfha uri haya mani ungari zwi zwi zwi na u- vhukhwine nyana ngori ndi na vhuḓifhulufheli nṋe muṋe nda ri haya hu ḓo tou shuma mafhungo a pholishi hafha zwino ndi kulutedze fhaḽa na fhaḽa mara u tshuwa vho hone nga maanḓa maanḓa ndi fnb tshine tsha tsho no ita mini tsha tsho no vha tshine tsha tsha khou shumisiwa zwino tsho dzudzanyulwaho eh, tshi tshi khou dzudzanyelwa 2010 ngori ndo thoma nga 2014 so u hasha bola eh u khou tshi vhona tsho ita basa basa u khou tshi vhona u tshi khou hasha kaizer chiefs ine wa ḓa zwori yo thetshelisiwa nga vhathu vhanzhi u khou zwi vhona u kha phalaphala fm national television ine ina vhathetshelesi vhanzhi vhanzhi nga maanḓa zwenezwo fhedzi zwi a ita uri u pfhe u khou bva kubikonyana mara nga u vha na vhuḓifhulufheli eh, na uri wo fhulufhedzisa vhahulwane uri eh, ndi ḓo zwi ita vha u fha vha tenda kha iwe u tea Lini- uri u zwi ite ḽeneḽo ḓuvha vha tshi tshaisa vhathu vha vha khou ri mini hei thi zwino ra ndo vha na dzifounu ya iḽi a ḓuvha ndo wana dzifounu nzhi nga maanḓa um ndi muṅwe muthu ane ndi konḓa nga maanḓa u bvisa miṱodzi ndo to begwa ndo to ralo zwi a konḓa uri ndi bvise miṱodzi mara Ndi ḽiṅwe ḽa maḓuvha ḽine ndo fhedzisela ndo bvisa nṱudzi musi ndi tshi khou wana eh, maipfi a ṱhuṱhuwedzo zwo vha zwithu zwine zwo mangadza vhunzhi ha vhathetshelesi musi vha tshi khou ḓivha uri hoyu muthu for more than 20 years o vha musaukanye eh, mara zwa zwino u vho hasha bola hey, a vha na ṱhuṱhuwedzo nga maanḓa zwa ita uri ndi file ḽa zwithu zwine wa vha emotionally nda rothisa muṱudzi ndi ndoṱhe um, mme a vhana na murathu wanga ano ḓa nga murahu wanga havha vhathu ndo ndi tshi vha vhudza uri ndi khou hasha bola vha ri hai mani vha khou zwi vhona zwino vhone vhone vha khou tshinya um zwithu zwoṱhe zwe vha zwi ita vha tshi khou zwi itela radio u nga si zwi kone mafhungo o hasha bola mara tsho ntakadzaho ndi tsha uri ṋamusi ndi vhone dzi number one feni dzanga kha mafhungo o nthetshelesa muṅwe wa vhathu vhane vha vhori vho vha ṱuṱuwedza nga maanḓa ndi vho nyadziwa vho vha ṱuṱuwedza nga nga maanḓa vha humbule uri ndi tshi thoma u u saukanya eh ndo ho vha u khou hasha vho nyadziwa ho vha u khou hasha vho munonde ho vha u tshi khou hasha vho musandiwa havho vhathu vho vha na ndivho yo to fhelelaho fhedzi eh, vho Mus- vho- vho- vho nyadziwa ndi vhone muthu ane ndo vhesa nga maanḓa tsinisa navho eh vho vha si tsha tou vha mushumisani vho nyadziwa vho vha tou vha a family friend Eh, ndi vhone muthu vhe vha to dzhena fhasi vha tshi ri vho rabutulu vha songo ita hezwi vho rabutulu kha vha ite hezwi vho ni ṱuṱuwedza nga maanḓa nga maanḓa maanḓa ngori vho vha vha muhashi nda ḓi to ḓa vho na nṋe na zwanga ndi ngori thi ngo ṱoḓa uri ndi vhe vho nyadziwa ndo to ḓa na zwanga vho na nṋe mara vho shuma nga maanḓa Kha- kha ri ḓo lavhelesa tshiphiri tsho ri muthu a vhe muhashi wa khwinesa wa ri tshi khou lavhelesa zwa mitambo ndi mafhungo a research heyi he vhone heyi kha vha ite research ndi uri hezwi ri tshi to thoma u to wana shedzhuli uri kha hu ṅwedzi vha khou hasha mutambo hoyu na hoyu na hoyu ndi mbo ḓivha ndo dzhena fhasi tsha vhuvhili nga nnḓa ha mafhungo o ita dzi research dzo ri vha ḓivhe ite mini kha vha to funa zwine vhone vha vha tshi khou ita zwone zwi ḓo ita uri zwi vha lelutshele tsha vhuraru ndi mafhungo a uri musi hezwi vhono ita research musi hezwi vhone vha tshi khou funa zwine vha khou ita zwone kha vha tevhele milayo ya hoyo mutambo vha ḓivha milayo ya hoyo mutambo vha ḓo ḓiphina nga khasho hmm. mara vha wana vha sa ḓivhi uri thayo ya ndatiso i ḓa lini vha wana vha sa ḓivhi uri ndi ngani um vho malugwane vho tenda bola i tshi tambiwa u bva hafhaḽani yo vha i thaho i sa thithiswi ye ya vha yo tea u takuwa hafhaḽani vha sa zwi ḓivhi vha ḓivha uri ri kha radioi Ri na only three pillar dzine ra khou ḓo dzi swikelela kha vha eh, kha vhathetshelesi ri khou tea u vha mvumvusa ri khou tea u vha funza nga tshenetsho tshifhinga tshif- tshifhinga tshithihi eh, ri tshi khou tea eh, u vha fha eh, information kana mafhungo zwoṱhe hezwo zwithu uri nṋe ndi kone u fha vhathetshelesi mafhungo ndi vha mvumvuse and then ndi dovhe ndi vhe ndi tshi khou vha funzai zwi khou bva khori ndi tea u vha ndo ndo dzhena fhasi nda ita dzingudo nda vha ndi khou ḓivha milayo uri ndi kone u vha ndi khou funza vha eh, vhathetshelesi kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo zwenezwi vha kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha hei ndo ṱangana na khaedu a ri a ri thome kha unoyu kha uhasha u zwi vhona o ita preparation dzoṱhe dzine nda khou dzi amba ho sala 5 minutes eh, uri eh, mutambo u takutshedze a futshiwe pfhi ha ho no vha na dzi-challenges dzo mutambo yi eh, a ri nga a ri tsha u itani eh, ri khou tshintsha focus zwino kha vha tou tshikhwi vha ye kha mudaibo mukene ri ite mutambo une u khou tevhela u khou takuwa nga fhasi ha minete dza furaru zwi amba uri vhone vha khou tea u tshintsha focus mara arali zwithu zwine wa zwi ita nga ḓuvha na ḓuvha eh, zwi ita uri eh, zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi dziṅwe dza dzikhaedu i dzine vha funa dzi ḓivha ndi zwa uri a hu na muthu ane nga takadza shango ḽoṱhe ndo dzula thekhisini thi vhathu a vha nḓivhi Ah, ee vhorabutulu havhaḽa vhathu nga nḓila ine vha funa ngayo chiefs ndi uri hezwi chiefs ya tokora vhu ḓo tou pfa ngaho nga nḓila ine yo ṋanzwa ngayo mambulei ndi uri vha tshi tou irwa nga nḓila ine nda ṱangana navho havhaḽa muthu i hei u nga ri ndi nga tou vha rwa nga mpanga nga tshenetsho tshifhinga tshithihi muṅwe muthu a ri hei ee havhaḽa muthu nga nḓila ine vha funa ngayo chiefs ni nṋe ndi pfa vha tshi funa chiefs ngori vha to ndondomedza na ipfhi ee kana wa pfa vha tshi vho nga vho fhela pa-

vhone vha livhana hani neneyo khaedu yo sasaladziwa ngauri tshiṅwe tshifhinga naho muthu anga amba uri ah nṋe thina ndavha nazwo nṋe uya nga nṋe ndi si khou to vhona ungari zwoṱhe zwine ra vha ri khou zwi vhona zwine zwa vha zwi khou ambiwa zwi zwavhuḓi nga riṋe zwi a dzhena nga ngomu mbiluni thiu muthu
vhunzhi ha dzi tsatsaladzo ndi dzone dzine dza ita uri dzi fhate muthu zwi bva kha uri u na character ḓe kha vha tende u sasaladziwa nga maanḓa maanḓa kha vhaḽa vhane vha ṱoḓa kha iwe vha ri hei kha vha khwinifhadze hafha na hafha na hafha na hafha ndi zwone zwe zwa ḓo ita uri vha kone u aluwa sa muthu arali vha sa tenda u sasaladziwa um eh, a vha nga aluwi sa muthu kha vha ḓiṱukufhadze musi vha tshi sasaladziwa kha vha tende um musi vha tshi khou fhiwa dzi ngeletshedzo kha vha tende zwi ḓo ita uri vha aluwe kha mushumo wavho wa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe phamgilikiti yo ṋanzwa mambule vha zwi humbulisani hezwi zwithu Eh, ndo zwi humbula ngauri eh, ndi tshi ḓa bolani vho mashige vha vho no vha na trade maka yavho kana signature yavho mbedzi o vha no vha na signature yawe na nṋe ndi funa u ḓa na identity yanga bola i tshi swika mambuleni i swika ya ita mini i swika ya ṱangana na mambule nṋe ndi nga sokou ḓiri yo kuḓana na mambule yo kuḓana na mambule i tshi swika hafhaḽani i vha yo ṋanzwa mambule nga nga dzina ḽa- nga ipfi ḽa tshivenḓa ende vha i vhona nga- vha- a vhona nga nḓila ine mulinda vhu- eh, mulinda vhuno a vinyiwa ngayo zwi to fana na musi ene o dzula o relaxa hayani muthu a ḓa a vula vothi a songo zwi lavhelela a sokou mangala muthu a tshi vho ri khirikhithi ndi musi bola yo ṋanzwa mambule zwino ndi ngazwo zwine nda ḓa na mafhungo uri pam khirikhithi ngori yo sokou to dzhena a songo zwi lavhelela a ri soko zwi uri mutambo u khou tamba zwino kha vha ri- kha vha ri itele phamukiti na yo ṋanzwa mambule uri vhathu vha Eh, zwi ndi ḓivhe. musi ndi tshi ḓo ṱalutshedza fhedzi uri bola i khou dzhiiwa nga jones ane vha mu funa vha mu takalelaho vha ri ndi mr lavalava a i dzhia a i ṋekedza miss p ya ya fhaḽa kha terry terry u khou tea uri a i govhe a tshi i govha ya dzula kha ṱhoho ya miss eh, ya yo dzula kha ṱhoho ya nyina i nga dzula Ya kha- Vhorafele. ya i dzule kha ṱhoho ya vhorafele ya ṋanzwa mambule pam Kitty, kitty. That's one. a zwi nga ngomu malofhani zwa siriasi i songo bva kha vhophola i bve kha vhorafele kha vhophola zwi zwavhuḓi vhuḓi ho funa ro to i dzhia nga bola ya milenzhe ya vhafumakadzi vha phalaphala ya a ri thome kha vhorafele iye kha vhophola ha tshikimu ndi natsho okay a vha kha vha ee ndi musi a ri to thoma i tshi khou tou bva murahu i tshi khou dzhiwa nga ṱanganidzani a ni khou tamba kha vhune ha vha vhuvhili a dzhia bola a i ṋekedza dj dj shi a i bvisa ine ḽa bola a tshi bvisa i sa fhala vhukati hune ha vha na rofhiwa ṋethengwe vha mu funaho vha mutakalelwa vha ri ndi hei hei hei vha mu vhidza ngo tou ralo a tshi bvisa bola ri phasi o isa fhala phanḓa hune ha vha na lc lc a dzhia bola a i ṋekedza tshimangadzo murobi murobi u khou tea u dzhia nga mulenzhe wa tshamonde ya ṋanzwa mambule pam kherekhethe Ai, ya ne Zwi vhu- vhunzhi ha vhathu vho balelwa u wana mishumo nga maanḓesa ngeno kha kuhashele kwa bola ngauri muṅwe na muṅwe u vha a tshi khou edzisela vho mashige vhone vho ṱuṱuwedzwa nga mini uri vha ḓi wane vha tshi khou vha vhone vhane zwo bva khori khamusi ndo shumisa navho mashige ndi analyst yavho nda zwi vhona zwori heyi ndi identity yavho nṋe na nṋe ndi tea uri ndi ḓe na zwanga nṋe muṋe zwine hezwi zwi ḓivhiwe nga eh, vhoravhutuli fhedzi ende zwithu zwoṱhe zwine nṋe nda vha ndi tshi khou zwi ita a, a thi vhoni hu na muthu ane a nga vha ri ndo zwi edzisela mukene mara zwi bva kha mafhungo uri u tea u vha na u tshi khou tea u vha mushumi ane a khou shuma kha radio lwa tshifhinga tshilapfu u funa u vha na zwithu zwine zwa pfhi creativity u kona u u, u, u, u mvumvusa vhathu zwino ndi vhona ungari zwi khou ndilutshela ngori kha mafhungo a vhu creativity eh, a zwi mbaleli nda ndi tshi kwamba na mubveledzi wanga ndi mu vhudza uri "Eish, why ri sa ra ṱoḓa nyana khamusi tshikhala nga ngei bolani eh, ri vhone uri khamusi ri nga wana mushumo wo hasha bola zwino ra ri hei mara namusi ra nga ri khoya thaidzo ndi ya uri ri ḓo ḓivha vhatambi vha chips na vha orlando pirates na dzoṱhe dzenedzi dza fhano kha ḽa afrika tshipembe musi u tshi yo tamba vho haiti hu tshi vho tamba maṅwe mashango a ri nga ḓivhi vhatambi vhone vha zwi konisa hani u ḓivha ḽa maipfi madzina uri yaya kha nyi vha tou amba dzina ḽawe na tshifani um ndi aḽa mafhungo e nda amba uri u tea u itwa research musi ndi thoma u to ḓivha uri ndi khou yo ita um game yo imaho nga uri i nga kha ḓivha i kha dzi international zwi amba zwori ndi funa u ya u dzhena fhasi uri ndi ḓivhe mara ri vha ri tshi vho vha ḓivha vhaḽa vhatambi ngori ri khou tshila zwezwo ndi vhutshilo hanga ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe tsho salaho fhedzi ndi tsho tou ri kha i shango ḽa haiti eh a fhethu vhatambi ndi vhafhio nda vhona havhaḽa vhatambi hu na zwithu zwi no pfhi formation vhukati ha mudavhi ndi ḓivha uri u tamba kha tshanḓa tsha monde sa mutambi mutsireledzi ndi mutamba eh, murahu u tamba kha tshanḓa tsha uḽa u tamba vhukati kana u tamba phanḓa ndi mutamba phanḓa wa vhuya wa wana zwithu u tshi fhiwa team list wa kona u vha vhekanya ai ndi ḓo shumisa team list heiḽa nda ṅwala for only 5 minutes yo tou thoma ndi to suka u bva hafho zwinoi ndi heiḽa zwino ra ri zwi khou suvhelela
a ri ḓo lavhelesa uri zwa zwino vho no vha kha thelevishini vha vha vha tshi khou ita mini kha thelevishini Eh, ei hafha kha phara- eh, hafha kha sabc ndi tovha mushumi wa sabc zwavhuḓi vhuḓi hune eh, dziṅwe dza dzi percentage dzanga ndi khou dzi shumisa kha phalaphala hune kha phalaphala ndi vha ndi muhashi no ita vo- dzi voice artist hune nda vha ndi khou ita dzi prom fhedziha ndi mubveledzi eh, ane ndi khou bveledza zwa mitambo kha radio kana thelevishini nda dovha nda vha muhashi ane nda khou hasha mitambo noti bola fhedzi eh, radioni na thelevishini eh, ngori ndi khou sokou pfesesa uri ndo vha muhashi wa u tou thoma eh, sa zwi sa thoma vha na muṅwe muhashi o hashaho bola nga luambo lwa tshivenḓa kha thelevishini eh, zwo thomiwa nga nṋe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi khou sokou tou vhona uri ndi tea uri ndi ḓirwe khana ngazwo fhedzi a zwi ita uri ndi ḓiṱukufhadze ngauri kha nṋe lwendo lu kha ḓivha lu lapfhu nga maanḓa nda mu vhudza uri eh, zwino eh, ndi khou bveledza eh, dziṅwe dza dzimbekanyamushumo dzine dzi ḓivha dzi kha mafhungo kha mafhungo a zwa mitambo hanefha kha dzithelevishini ndi zwithu zwine ndi khou pfa ndi khou ḓiphina ngazwo ngori tshinde mudza uri ndi khou ṅwala zwiscript eh, zwi amba zwa uri ndi zwithu zwine nda vha ndi khou zwi ita hanefha na S- eh, sabc ndi a kona u bva flow number 3 nda ya flow number 2 nda yo shuma kha muṅwe muhasho mm. zwi tshi khou bva kha uri ndo to khokhonya nda ri ndi khou humbela mushumo
nga to bvuvhifhadza kha ri ḓo lavhelesa eh, season heyi ine ra vha kha 2024 2025 vha vhona ungari zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila i khou ḓifha hmm? i khou ḓifha ngori ndi khou vhona ungari um eh, naho sundown kha musi tshi nga fhedzisela yo kundayi a i nga ḓo kunda thimu ine ya vha kha vhime wa vhuvhili sa last year orlando pirates ya vha i kha number two mara yo salela murahu kha sundown nga 23 point ndi khou vhona u nga ri um tshikhala tsha u valela dziphondi tshi ḓo valea tshiṅwe tshithu tshine tsha vha tsha vhuvhili thimu ya kaizer chiefs i kha i vhuye vhomani i ḓe kha mbambe ndi khou vhona u nga ri i ḓo swika musi ri tshi khou sedza dzi signing na mafhungo a technical staff ine ya vha nayo u bva kha mugudisi vhonabi nga u tou angaredza ndi khou vhona u nga ri kha vhu ḓo vhona magezi um yo no kuvhanganya na phoindi dzine dza swika nṋa u ya kha ṱhanu um i tshi khou tou bva u swika zwino zwi khou sumbedza uri zwithu zwi khou konḓa ngeno hu na uri ri na amazulu ine a ithiwa na phoindi na nthihi thimu ine ra ri khumbulo ri khamusi yo vhuya ya fhedza khalaṅwaha i kha vhuimo vhune ha vha vhuvhili i tshi khou gudisiwa nga vhubeni makhathi zwino i kha vhuimo ho fhedzisela yo no shakulisa na mugudisi zwi amba uri khalaṅwaha ya 2024 2025 ri tshi ḓa kha betway premiership ha lisegazini nga u pfufhifhadza muledza wavho wo vala vha nga sia muledza wo vhathetshelesi vha phalaphala fm ri vha funa nga nḓila ine a ri ḓivhi zwori ndi zwifhio thi nga dzhii maipfhi a mr lavalava sa mubveledzi wa imbekanyamushumo fhedzi ai tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra vha ri tshi khou tshi ita vhusiku na masiari ri vha ri khou itela vhone ngauri zwoṱhe ri vha ri khou itela vhone sa muthetshelesi wa phalaphala fm uri ri fushe vhone nahone ndi tshone tshivhangalelwa tshihulwane tsha heinoni um phalaphala fm ndi ngazwo ri tshi ri ri nanwi misi yoṱhe kha vha ḓivhe uri hezwi ri tshi ḓo vha ri navho misi yoṱhe ri ḓo vha ri khou vha mvumvusa ri ḓo vha ri tshi khou vha funza ri ḓo vha ri khou vha fha mafhungo zwezwi zwa tshi khou tou bvo itea ri vha funa nga maanḓa vhona vhutulu ndi khou livho nga maanḓesa tshifhinga tshau haleluya ah.
kezo ndi tshilisa phalaphala fm matambeka mishumo shena musi ya ro ḓigeda yo tshimbila ngo to rali ndi tshi tama livho muthu muṅwe na muṅwe o vha u tshipiḓa tsha nombeka ya mishumo kha vha zwi humbule mutshilisa wa phalaphala fm uri nombeka ya mishumo yo itelwa vhone arali vha tshi khou pfha uri vhone ye vha i sokou vha kwama kha vha i vhee kana vha vha i sumbedze muṅwe ane vha pfha uri hoyi i ḓo tou mu kwama tshoṱhe musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri kha mafhungoni a wara ya vhuṱahe a koni tevhela mbekanyamushumo ya ri a dzedze ni vha khoḓiselwa nga jones mr lavalava u bva kha miss p na vhorabutulu eh, kha vha ise mafhungoni kha vha ise mafhungoni i khou kora eh, bola khela i khou ṱuwa i khou engeini mafhungoni i khou swika ya wana ratshedana ratshedana dzhiani eh, dzithambo a sidzo i tshi khou ṋanzwa mambule